Ir-raba' ta' Grezju kien l-għira ta' kulħadd. Kien raba' mimli bil-ħxejjex is-sena kollha. Lil Grezju kont dejjem tarah iħawwel u jiżra'. U mbierek Alla! Kollox kien jitla' u jagħmel il-frott. Darba minnhom, lil Grezju tawh żerriegħa speċjali. Ma kienx jaf x'isimha, u bilwisq anqas jekk hi ż-żerriegħa tal-ħaxix jew xi siġra tal-frott. Qalulu biss li din iż-żerriegħa ried jieħu ħsiebha. Ma trid tkun qatt nieqsa mill-ilma u lanqas mis-sustanzi. Ried ineħħilha l-ħaxix ħażin u fuq kollox ried jiżragħha xi mkien fl-għalqa fejn mix-xemx ma tkunx nieqsa. Grezju hekk għamel. Ħawwilha fl-aktar parti xemxija tal-għalqa. U ta' kuljum kien imur biex jew jagħtiha l-ilma, jew inaqqi u jneħħi l-ħaxix ħażin li jkun kiber, ineħħi xi ħmieġ li jkun marem bir-riħ u jagħtiha s-sustanzi. Ma kinitx tgħaddi ġurnata li Grezju ma kienx imur ħdejn din is-siġra. Billi din il-pjanta ħadet it-tul biex tnibbet, Grezju bħal beda jaqta' qalbu. Beda jaħseb li dak li kien qed jagħmel kien kollu għal xejn. Beda jaħseb li forsi minn taħt dik iż-żerriegħa qed jidħaq bih. Beda jaħseb ukoll li forsi dik iż-żerriegħa kienet mejta. Imma minkejja dan kollu, Grezju baqa' jmur kuljum. Kuljum kien joħlom b'din il-pjanta. Xtaq jaraha x'inhi u xi frott kienet tagħti. Ngħiduha, xtaq iduq il-prodott tagħha. Imma kemm se jdum? Wara ftit ta' żmien din is-siġra nibtet. U Grezju, meta ra dik il-fergħa ħadra ħierġa minn ġol-ħamrija, tgħidx kemm feraħ? Aktar beda jsaqqi, inaqqi, inaddaf u jagħti s-sustanzi b'aktar entużjażmu. Issa beda jara dak li kien qed jaħdem għalih. Aktar ma din il-pjanta bdiet tikber, aktar il-ferħ tiegħu beda jiżdied. Veru li aktar beda jiżdiedlu x-xogħol, imma l-ferħ kien kbir. Ma setax iżommu għalih. Beda jistieden lil ħbiebu l-bdiewa biex jaraw lil din il-pjanta u jwiegħdhom li meta din ikollha l-frott u ż-żerriegħa, żgur kien se jagħtihom minnha. Fl-aħħar din il-pjanta saret siġra. Bdiet tagħmel il-frott. Frott tajjeb u sabiħ. Grezju żamm kelmtu. Beda jiekol u jqassam minn dan il-frott. Qassam ukoll iż-żerriegħa. U ħaġa tal-iskantament, aktar ma beda jqassam, aktar is-siġra kienet tikber u tiżbieh. U b'riżultat ta' dan, l-għalqa bdiet tieħu aktar ruħ u l-prodotti tagħha kienu isbaħ u aħjar minn qabel. Ma damux mal-għelieqi tal-viċin ma kellhom ukoll siġra bħal din? U hawn narah lil Grezju jagħti l-pariri u jgħid kif għandhom jieħdu ħsiebha. Dawk li mxew mal-pariri ta' Grezju kellhom siġra sabiħa u anke l-prodotti tal-art sbieħ u tajbin. Dawk li mbagħad ma tawx kas għal dak li kien jgħidilhom Grezju. Tilfu s-siġra u anke l-prodotti tal-art tagħhom tista' tgħid li marru l-baħar. Meta darba wieħed espert tal-biedja kienet idur f'dawk l-inħawi u lemaħ dawk is-siġar kollha, tgħidx kemm staġeb. Kien jaf li s-siġra kienet rari. Kien jaf ukoll li din trid ħafna xogħol biex tikber. Trid ħafna kura. Kultant anke qtigħ il-qalb. Kien jaf ukoll li din aktar tikber u ssebbaħ l-ambjent fejn tkun aktar kemm tinqasam mal-oħrajn. Dik kienet is-siġra bl-isem stramb tal-fidi kullus.